Hemmäňize salam. Sizi täze YouTube kanalymyzda hoş gördük. Bu kanalda size Türkmenistanyň hem-de Orta Aziýanyň çäklerinde irki we orta asyrlarda höküm süren döwletleriň, hususan-da, ata Watanymyz Türkmenistanyň çäklerinde yz galdyryp giden beýik döwletleriň wakalary baý taryhy barada gyzykly wideo şekilleri görkezmegi maksat edindik. Bu günki sanymyzda bolsa size on üçünji asyrda Çingiz hanyň baştutanlygynda mongol, tatar basybalyjylarynyň ülkämiziň taryhynda galdyran pajygaly wakalary barada, bu wakalaryň gelip çykyşynyň sebäpleri hem-de mongol basybalyjylaryna garşy gaýduwsyz göreşip, ýeňilmez mongol goşunyny jeň meýdanynda ilkinji gezek ýeňlişe sezewar eden türkmeniň gahryman ogly Jelaleddin Türkmen barada gürrüň bermegi makul bildik. Ýeri gelende aýtsak, Jelaleddin Meňburny Orta Aziýa döwletleri Özbegistanyň, Täjigistanyň hem-de Owganystanyň halklary hem öz milli gahrymany hasaplaýarlar. Hatda Özbegistanyň Ürgenç, ýagny Täzeürgenç şäherinde Jelaleddin Meňburnyň ägirt uly býusty hem döredilendir. Emma biziň taryhy çeşmelerden bilşimiz ýaly, özbek halky öz gözbaşyny bir müň üç ýüz on ikinji, bir müň üç ýüz kyrkynjy ýyllarda Altyn Ordanyň hany bolan Özbek hanyň neberelerinden alyp gaýdýandygyny nazara alsak, Gürrüň berýän döwrümizde özbek halkynyň etnos, ýagny özbaşyna bir millet hökmünde entäk döremändigini aýdyp bileris. Şeýle hem taryhy çeşmeler Jelaleddin Meňburnyň ejesi Aýçiçek hatynyň, ýagny Aýjäjek hatynyň aslynyň türkmen tirelerinden gelip çykandygyny aýdyň subut edýär. Türkmen taryhynda uly yz goýan şahsyýetlerimizden biri, köneürgenç türkmenleriniň iň soňky hökümdary, döwrüniň iň görnükli serkerdesi Soltan Jelaleddin Meňburun, Alaeddin Muhammet şanyň türkmen aýaly Aýçiçekden bolan ogludyr. Soltan Jelaleddin Meňburun bir müň iki ýüz ýigrimi, bir müň iki ýüz otuz ýerinji ýyllarda köneürgenç türkmen döwletine hökümdarlyk edipdir. Taryhy maglumatlarda ol ýüzünde nepis peri bolan Meňli dogludy. Şu sebäpden hem oňa Meňburun diýip lakam berdiler diýen setirler bar. Muhammet şaň Edis Türkan hatyn gypjak asylly bolanlygy üçin türkmen şazadasy Jelaleddini halamandyr we Muhammet şanyň tagtyna onuň gypjak aýalyndan bolan Ozdag şanyň geçmegini isläpdir. Türkan hatyn Horezm şalar döwletinde ägirt uly güýje eýedi we ogly Muhammet şanyň ýakyn janpenalarynyň hemmesi diýen ýaly gypjak beglerinden ybaratdy. Türkan hatynyň görkezmesi bilen Jelaleddin Meňburun Garjystanyň dolandyryjysy edilip ugradylýar. Şol sebäpli hem bir müň iki ýüz on dokuzynjy ýyllarda mogollar Merkezi Aziýa, has takygy, Horezm şalar döwletiniň Atrar şahyna çozup gelen döwründe ol eýýäm döwletiň uly welaýatlarynyň biri bolan Gardystany, ýagny häzirki Owganystanyň demirgazyk bölegini dolandyryp ýören häkim bolupdyr. Eger-de siz gyzyklandyrma bildirseňiz, indiki sanlarymyzyň birinde mongollaryň Merkezi Aziýany basyp alyşy barada aýratyn giňişleýin gürrüň bereris. Jelaleddin özünden öňki horezmşalardan tapawutlykda, Merwde däl-de, Gürgenjiň özünde okap, oňat bilim alypdyr. Öz ene dili bolan türkmen dilinden başga-da, pars dilini suwara bilipdir. Gündogaryň meşhur taryhçy alymlary Osson we Boýluň maglumatlaryna görä, Jelaleddin özüniň häsiýeti we daşky sypaty boýunça generala ýa-da hökümdara däl-de, türkmen urşujy esgerine has meňzeş bolupdyr we öz goşuny bilen yslamyň we mongollaryň arasyndaky diwary döredipdir. Jelaleddin ýaşlykdan söweş tälimini alyp, at çapmakda hem-de gylyç ulanmak, ýaýdan ok atmak ýaly söweş sungatlaryna ussatlaşypdyr. Ýeri gelende aýtsak, on üçünji asyryň belli taryhçylarynyň belläp geçişine görä, ilkibaşda mongol hökümdary Çingiz hanyň Günbatarda ýerleşen goňşy döwletini, ýagny Beýik Horezmşalar döwletini basyp almak niýeti ýokdy. Çingiz han bir müň iki ýüz on bäşinji ýylda Hytaýyň Zin imperiýasyny derbi-dagyn edeninden soňra, Mongoliýa gaýdyp gelýär. Taryhy çeşmelere görä, Çingiz han ganhor basybalyjylar hökmünde tanalsa-da, aslynda mongol hany öz döreden ägirt uly imperiýasynyň ykdysadyýetini ösdürmek üçin goňşy döwletler bilen söwda aragatnaşyklaryny ýola goýupdyr hem-de munuň üçin Beýik Ýüpek ýoluny giňden ulanypdyr. Şeýle hem mongol hany goňşy döwlet bolan on üçünji asyryň iň bir güýçli döwletleriniň biri hasaplanýan Horezmşalar döwleti bilen hem syýasy we söwda aragatnaşykda bolmak isläpdir. Horezmşalar döwletini şol döwür Alaeddin Muhammet şa dolandyrýardy. Onuň kakasy Tekeş, Almyşteginler dinastiýasynyň kuwwatly imperiýa öwrülmeginde uly hyzmat bitiren hökümdardyr. Soltan Tekeşiň döwründe döwletiň tutýan meýdany Syrderýanyň aşak akymlaryndan tä Yraga çenli giňelipdir. Muhammet şa hem öz gezeginde hökmürowanlyk süren döwründe Horezmşalar döwletiniň araçäklerini has hem giňeldýär. Samarkanda özüne täze paýtagt edinen Muhammet şa bu ýerde şa köşgüni we metjit gurdurmaga girişipdir. Ol örän şöhratparaz adam bolupdyr. Resmi ýazgylarda onuň ady Isgender ikinji diýlip tutulypdyr. Onuň möhründe bolsa Allanyň ýerdäki saýasy diýen ýazgy bolupdyr. Belläp geçişimiz ýaly, Horezm şalygy bilen mongol döwletiniň arasynda ilkibada parahatçylyk gatnaşyklary saklanypdyr. Çingiz hanyň Hytaýy we şol sanda segsen üç şäheri basyp alandygyny eşiden Muhammet şa Mongoliýa ilçi iberýär. Çingiz han olary hormat bilen kabul edip, olara özüni Gündogaryň hökümdary, Horezm şany Günbataryň hökümdary hökmünde ykrar edýändigini, iki döwletiň arasynda parahatçylygyň bolmalydygyny hem-de täjirleriň bir ýurtdan beýlekisine arkaýyn gelip-gidip durmagyny isleýändigini oňa ýetirmegi tabşyrypdyr. Horezm şanyň ilçilerine jogap hökmünde Çingiz han, asly horezmli täjir, Mahmyt Ýalawajyň ýolbaşçylygynda mongol ilçilerini Horezme ýollapdyr. Bir müň iki ýüz on sekizinji ýylyň ýazynda Horezm şa mongol ilçilerini Mawerannahyrda kabul edýär. Ilçiler Çingiz hanyň öz goňşusy Muhammet şanyň güýjünden we deňişlerinden habarlydygyny, oňa parahatçylyk şertnamasy baglaşmagy teklip edýändigini aýdyp, Çingiz hanyň iberen hatyny Muhammet şaga gowşurypdyrlar. Çingiz han şol hatynyň ahyrynda Muhammet şany edil öz ogullarynyň biri ýaly görýändigini aýdypdyr. Bu sypaýyçylyk Gündogar diplomatiýasynda sen maňa garaşy diýmegi aňladýardy. Bu ýagdaý gelejekde iki patyşalygyň arasynda gan döküşli söweşiň boljakdygynyň alamatlaryndan biridi. Özüniň Horezm bilen gatnaşykda doly kanagatlanýandygyny bildirip, Çingiz han parahatçylyk şertnamasy baglaşmak maksady bilen, biraz wagtdan soň bäş ýüz ýedem we dört ýüz elli adamdan ybarat kerweni we ilçileri Horezme ugradypdyr. Emma mongollaryň köp sanly söweşlerde taplanan basybaladygy halka öwrülendigini bilmeýän Muhammet şa, Çingiz hanyň ilçilerine äsgermezlik edipdir. Mongol kerweni Syrderýanyň kenaryndaky Atrar şäherine gelip ýetende, Atraryň häkimi Inaljyk Kaýyr hanyň nökerleri mongol ilçilerini we täjirlerini içaglylykda aýyplap, kerweni talap, ähli ilçileri we täjirleri öldürýärler. Bu habar dessine Çingiz hana baryp ýetýär. Bu wakanyň Horezmşadan habarsyz bolmajakdygyna göz ýetiren Çingiz han Horezme gaýtadan Ibn Kafraj Bugranyň baştutanlygynda ilçi ýollap, Atrar şäheriniň häkimi Inaljuk Kaýyr hanyň özüne ýesir berilmegini, beýleki günäkärleriň hem dessine jezalandyrylmagyny talap edýär. Ol özüniň bu talabynda müňlerçe musulmanyň ganyny dökmegiň ýerine diňe zalym Inaljygy jezalandyrmak isleýändigini beýan edýär. Geçirilen maslahatda Jelaleddin Meňgul kakasyna mongol ilçisine sypaýyçylyk etmekligi we dessine Inalja mongollara bermekligi maslahat berse-de, Muhammet şa ony diňlemändir we mongol ilçileriniň hemmesini öldüripdir. Döwrüň taryhçysy As-Subkiniň aýdyp geçmegine görä, mongol ilçileriniň her bir damja gany üçin Horezm halkynyň gany derýa kimin akmalydy. Şeýlelikde, gahar-gazaba atlanan Çingiz han uly goşun jemläp, Horezm şahlary döwletine tarap ugraýar.

Öňümizdäki günlerde, nesip bolsa türkmeniň beýik ogly Jalaletdin Meňburny baradaky wideoşekiliň ikinji bölümini hem siziň dykgatyňyza ýetireris. Wideoşekili halan bolsaňyz, laýk goýmagy we kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Geljekki sanlarymyzda haýsy wakalar ýa-da haýsy beýik şahsyýetler barada gürrüň berilmegini isleseňiz, teswirlerde ýazmagyňyzy haýyş edýäris. Ýene-de görüşýänçäk, hoş, sag boluň!